I'm, I'm, I'm here this morning. This is 12, 12 o'clock in the UK, in the afternoon. Uh, I've just woken up. Ndikumutswa nevanhu uh, mazimba. Uh, ndamutswa nemazimba ndakarara. shepard muka shepard muka foni foni shepard muka ndakutaridza ndikakuudzai macalls andareceiver at the moment akawandisa macalls andareceiver ndakanonoka kurara nezuro uh, giving you a presentation uh, that i did yesterday

uh, at this juncture is let's be active citizens let's not be passive ndozvandoda kutaurira mazimba eh, kuti it's time not to be passive let's be active let's be active citizens of zimbabwe eh, mkoma diva how are you let's be active citizens of zimbabwe let's not be passive members of society because once you become active you know you, you, you balance your rights and your responsibilities so vanhu vazhinji vandimutsa eh, ndandakarara ndikamuka eh, zvikanzi we want you to explain something ndaona zvandamutsirwa first of all it was kuti tanzwa kuti welshman ncube aakusiyana nezvepolitics zvemdc alliance hameno anzi awana basa kumanon governmental organizations saka people ask we asking me eh, vamwe vandifonera zvikanzi tanzwa kuti tendai biti is, is joining zanu p f eh, bvondo is joining zanu p f

it is a political party mdc is not a pressure group it is a political party uh, so I'm, I'm far I'm very far from home uh, even if it is 10,000 miles 20,000 miles haasi mamiles ekutamba now im very far from home direct flight from england will take me 10 hours to fly to zimbabwe 10 hours non stop iri ndege jet ichimhanya mm. jet when the jet is flying ichimhanya mamhanyira ndajet ayaya it take 10 hours from uk to go to zimbabwe to land paharare international airport i need 10 hours non stop jet ndikakwira ndege dzinoita mastops ndikaenda nekudubai kana ndikaenda nekuethiopia ndogona kutora about two three days for me to get to zimbabwe a direct flight will take me 10 hours

ini ndiri 10000 or so miles uh, which is about 30000 uh, eh, kilometers away from home uh, you understand uh, they want answers from me to say tanzwa kuti anzi uh, vawelshman ncuve vaakusiyana nezvibato realliance e, tanzwa kuti vatendai biti vakujoina zanu p f tanzwa kuti e, onarebo bvondo vakujoina zanu p f so ndopandataura ndikati e, at, at, this, at this juncture ive no idea

zanu pf uh, eh, varakashi theyare speculating tendai biti paakatiza pa, pa achinoda kusika asylum kuzambia varakashi they were happy when he was arrested kuzambia every time tendai biti is arrested varakashi vanopururudza

honorable tendai biti kana mukamubatira bhazuka mukamisa mumusoro mukakuti noti uite member of zanu p f tendai will never be zanu p f member vana lilian of course vana chebundo of course zvazvinoita ndezvekuti eh, mabatiro atoita politics kuuya kwatinoita kupolitics kunosiyana saka even at gun point you will never see tendai biti joining zanu p f uh, eh, the issue yana lilian timovich nana chebundo haisi issue yekuti they joined zanu p f aa uh -uh. they rejoined zanu p f they rejoined zanu p f

saka kana wanga uri member yezanup f kudhara ukasiya because kuzanu hakuna maopportunities ungaruke mdc when you come to mdc ukaona kuti politics dzemdc haudzigone then you go and rejoin zanup f that is not a big issue that's not a big issue at all

who thought there, there is money in mdc vakaya vachiti mdc ndeyevarungu remember when, when mdc was formed zanu p f people accused uh, eh, mdc of being a white owned party so vanhu vaiveko vamwe vakabva vafunga kuti kwaita varungu kwaita mari saka vakabva vamhanya ndosaka muri kuona vapresident tsvangira vachamisa vakati vakauya vachiti kune mari vanoda kuenda endai zvenyu vakauya vachida mapositions vakamashaya endai zvenyu vakauya vachiti vari kuda kuguta uh, at the expense of the people of zimbabwe endai zvenyu

That is not breaking news at all. What they are, what these guys thought is uh, uh, what ZANU PF wants is a weak secretary general for MDC wavanoita zvavanoda naye. Saka pana Charlton Wende hanzi i saw you live pandamuka now im about to sleep you are live sorry se sorry ino I, I, I'm under request wana someone to come and explain something uh, to come and explain people are hanging vanhu vari kuti hanzi diti waenda kuexanupf that will never happen uh, i assure you

so its eh, eh, eh, ndo zvandauya kuzoclarifya panapa this is something that ihave come to clarify i haven't spoken to mukanya bvondo uh, but as far as i understand bvondo uh, was never zanupf and bvondo will not join zanupf he would retire and leave politics ndo ndo mashoko andinawo kuvanhu vezimbabwe kuvana vezimbabwe eh, bvondo is not going anywhere is not, is not joining zanu pf bvondo ati iye mukoma ndingatoritaya politics ndosiyana nepolitics ndotsvaga hangu basa kana rekutsvaira kana kuenda kunoshanda kune vamwe ndonoshanda nevamwe than joining zanu p f saka vanhu vakaita sana lilian timovius vanhu vakaita sana blessing chebundo vakaita sana sekesai makwavarira vakaita sana obert gutu e, vanhu vakaita sana gabriel chaibva those were zanu pf people so they rejoin their party they left their party in a half and they are rejoining it under frustration they left zanu pf in a half to join mdc vaiti kune mari ndo vanhu vataiimbira kuchikoro tichiti maiti kune sadza here ibhora chete machinda handei kunozorora ndovana vataiimbira ivo kuti maiti kune sadza here ibhora chete saka when they came to mdc they think they were going to be billionaires they are coming to make money vaiona vana biti tendai biti was a, sol was a solicitor was a lawyer and aisha akatanga kushanda tendai biti represented um, vandhabaningi stole funga kuti igore ripi iroro most of us here were not born when tendai biti hanzi gogo yevanzvadzi i frost i gave him my, i gave him my number i said eh, wondibata uh, ukaramba saka what, what what's happening is uh, tendai biti started working as a solicitor e, kusati kwambofomwa zvese zvana zvana mdc zvanani izvi eh, ini ndakatanga kuziva biti ndishanda ndiri parimandi e, ari mupfana represented vana ndabaningi stole kudhara andi muri kuona saka naizvozvo it's not about tendai biti leaving the mdc he formed that party washman ncue formed that party andimaona tendai biti formed mdc washman ncue formed mdc these people did not join the mdc vakasiyana nadouglas monzora who joined mdc vakasiyana nana uh, elias mudzuri who joined mdc vanatendai biti formed mdc

varakashe have been celebrating vachitendai biti is joining zanu p f tendai biti is not joining you uh, i'm so sorry uh, biti haana nzara yemari yekuti munongatoenda kuna biti moita zvaka makaita vana timovis kuti ah, tarisa uone business is crumbling urutorwa mota iwewe uya kuzanu vanatendai biti will never do that haana nzara yemari is a solicitor ane a, a very a good company iri kumupa mari kutaura kwatiri kuita izvozvi yemasolicitors saka he's not going anyway so let me assure uh, assure you guys hanzi kungotsvaga mamwe mazita chii nhai mukoma eliot mungatsvaga rimwe zita nekuti mumba mapinda nyoka here ndoda kumbobvunza vanhu kuti munopisa imba here nekuti mapinda nyoka hamupisi imba nekuti mumba mapinda nyoka munorova nyoka rosa there are attempts which are there at the moment

he's, a, he's an experienced politician who has been there ever since birth andi makamuona chamisa 1999 makamuona imimi chamisa uh, since 1999 achitanga achipfeka mazibhurukwa edu aya uh, aya and kusvika nanhasi aripo so what zanu p f wants to do

pa um, pachikuru maximum prison eh, mutimbanyoka um, as i'm speaking mutimbanyoka ari pachikuru maximum prison uh, frost he is the officer in charge pachikuru maximum prison and a lot has been happening pachikuru maximum prison and i've got the updates from there uh, pachikuru maximum prison pacho so what i'm saying here is uh, it's, it's very unfortunate kuvarakashi kuti eh, vabiti is not going anywhere tendai biti is not interested in zanu p f money eh, yanga iri squad yana mudzamiri viva afrost ah, tozotaura outside this presentation uri kundipa uri kundiudza vana mazhira panapo ondoviva apion apinos mudzamiri viva ndo anga ari maganda anga aya ekuti kana nhasi akafa anoenda pairozika andimona so

its very unfortunate let me say munhu waane chete abva kumdc aenda kuzanu p f e, pakaenda sekesai makwavarara kuzanu akaenda ari one pakaenda gabriel chaibva kuzanu p f akaenda ari one sekuenda kwaita lilian timovich hapana chinoshamisira aenda ari one blessing chebundo was no longer an mdc alliance official akanga amdc monzora

akarambwa nevanhu vekukwekwe arambwa nevanhu vekukwekwe ndobva aona kuti haasina political future eh, ndobva ati aenda kwamonzora achifanira kune political future asvika ikoko blessing akaona kuti uh, ndo the west outfit in this, in this in the, in the world Monzora haana vanhu Blessing Chebundo akanozviona kuti I can't live in within, within Monzora. Monzora haana mafollowers, haana vanhu. He's just trying to prop him up, to prop himself up that will never will never happen and vanhu vezimbabwe they don't want anything associated with zanu p f the monzora function has blessings of ed munangagwa and zanu p f so the people of kwekwe vakamuramba because vakamuramba e, chebundo vakamuti no hatikudi takanzwa kuti uri munhu wamonzora where is ian makoni mngoma vakamuramba vakati takanzwa kuti uri munhu wamunzura so vamuramba vachiti takanzwa kuti uri wamunzura ndobva azadzisa chirevo ndobva aenda kwamunzura aenda kwamunzura akabva anoona kuti kuno hakuna chiriko saka heis seeking political fortune then he left munzura and went to zanupf mbuya Lillian Timovius vakanga varitaya vakanga varizaina kuMDC vakarizaina kuMDC now pane issue iri kuno kuUK yekuti vakapuwa mari about 1700 pounds eh, yavasina kusvitsa e, nyaya iyi takutonzwa yakuburitswa dza dzakawanda nyaya idzi zvaishtaura kuti inini inini ka dzimwe nguva ndikapinda mastructures emdc aya ka e, ndofunga kana corruption chaichanetsa kuita ndanga ndisina intention to be in the structures because ndaida kuti vamwe vanhu vamboshandawo sekushanda kwatakaita but ndiri kuona kuti tiri kusiya vanhu vari kuti vatiri kuti vari kushanda people are destroying the party ndatosunzwa nyaya yekutaurwa newomens league yekuuk kuti vakaraiser 1700 pounds a lot of money vakapa mbuya timovish uh, eh, tim, timvius kuti mari tiendeserewo mari iyoyo iri kunzi haina kusvika mari iyoyo iri kunzi haina kusvika that is not my hand writing i don't even know about that money i don't even know about it ndatotanga kutoinzwa nhasi iri kutaurwa nanayokai e, eh, mamoyo e, those are staunch e, eh, mdc people asaka madam kalashingov vari destroying from within e, vaivemo mukati e, uri munzwa unoziva kuti wakamboona nzou e, nzou e, ino nzou ikamama ikamama mukonde wedhodhi nzou usatsika pamukondo wedhodho nzou unobayiwa nemupangara uri kunzwa mukati mendove nzou munenge mune minzwa yekuti unosvitadza kuziva kuti nzou mudumbu mayo makamira sei saka usatsika mukondo weduzvi renzou unobayiwa nemupangara unobuda gumbo rakazvimba kunge warumwa nenyoka andidi maona eh, hanzi kwakasvika us 800 eh, kuna java so you understand eh, gogo vanata vari kutaura panapa people raised 1700 pounds yekuti kuendeswe kurufu rwaimbai e, tsvangirai here kandi kwava iri chema yenzi iende kwatsvangirai saka mari iyi yakadyiwa here

ndo yakabva kuuk ikasvika kwajava saka a lot of things zvinobuda as things goes, go on eh, hanzanu uh, yaprovoka yaprovoka you is now coming down from the terraces a lot of things will come out but anyway that is not the presentation What people have requested me to explain certain things here eh, vanhu uh, vazhinji vari kufunga kuti biti ari kuenda kuzanu p f varakashi vese ah, vari kuridza mupururu kuti tendai biti wauya kuzanu p f saka ndati inini even with a bulldozer nemabhazuka neanything chamunofunga kuti will destroy tendai biti tendai is not coming to zanu p f ndatopedza uh, welshman ncube is not, is not living uh, the struggle inini welsh akataura akati i will leave the struggle the day zanup f uh, eh, leave power saka musatemeseke musoro eh, muchinyeperwa nevarakashi ndanzwa pakutobuda hanzi five members of parliament to join zanu p f zanu iri kudzinga vana kila zivhu yozotora eh, mdc what there is one thing that ihave noticed uh, if you notice it kuba mari yechema kunoroya zveshuwa ukaona ukaba parufu unoremwa amanyika anoti kuremwa kurema kwatotaura ndekwekuti ucharamba wawe kungoba eh, ukara wakuba basi ukatanga kuba parufu but let's not attack uh, lilian timovius personally uh, because vadzokera kwavo uri kuona if someone zvakafanana neni shepard uh, kuti ndikadzokera kuzimbabwe ndendadzokera kumushaka eh, vabritish havafanira kuzondishaudha kuti shepard wadzokerei kuzimbabwe andiri maona nendaenda kumusha saka vana uh, eh, timovich vadzokera kumusha kwavo saka let's not attack her let's respect her decision she has decided to say look i can't be part of mdc i don't want to see a free zimbabwe i would rather be corrupt i would rather kill these mdc people uh, probably we were dying tichiurayirwa mukati tiripo hanzi do you trust wende musharukwa i do trust wende i do trust wende because people do not understand here that zanu pf what is fighting is for mdc to have the weakest secretary general vanoda munhu wavanomanipulata uri kuona saka pana charlton wende vari kuona pakabopwa neutare hapasi pachichinyekenyeke so they are trying to use mdc people emotions kuti apurise against bvisai munhu anonzi hwende zanu p f ndo iri kuda kuti hwende abviswe hondo yahwende yakatanga achibvunza mudzuri hwende akabvunza mudzuri vhidhiyo iripo akati mdhara iwewe wega wega pavanhu vese vemdisi uri wega uri one uri kuenda kwangwena kustate house hana yako hairove here hautyi here iwewe kuti pandiri panapa ndingori mdc ndiri one hapana kana mwemwe mdc ari panapa ndingori nini chete one hana yako hairove here uh, when they became an enemy zanu pf what it wants is to want to see hwende falling down kana mabvisa hwende moisa secretary general wamoda maakutongerwa party nezanu pf imimika imbofunga kuti why zanu pf is attacking hwende left right and center vese vanhu vekwamonzora vakaenda namonzora vese the attacking wende left right and center because vari kuziva kuti icho chikara icho wende is not a push over munhu wekuti vanhu vakuda zvibhagera vangu zvati ngatirovanei uri kuona so what they want is just to make sure that wende goes kana charles charlton wend aenda moisa a weak secretary general mucharamba muchingochema mucharamba muchingochema mdc icharamba inge nemasplits nekuchema because what they don't want is charleston wende haatengwe nemari ndo zvatiri kutaura james charlton wende is not that type emunhu wekuti unomusvikira uchimutenga kuti hachale ah, kadai dai dai dai obvuma saka a lot of people they feel bullied because charlton hwende ukada kuzviona blaz anenge anoroteswa anenge anoroteswa maselouts ese is flushing them out and anenge anoroteswa charlton hwende kakadakadavana ndosaka uri kuona vanhu vakamusarudza kugwero anenge anoroteswa mufesi uyawo because ukadava maselouts ese they hate him they tried their tricks charlton hwende they flushed them out vakazama izvi neizvi charlton hwende achizvibata achivataura hanzi vaitogara meeting chana achinovataura tiri kuzviziva zvamuri kuita the same zvaakaita pana mudzuri if you look at video yamudzuri iyeyo you can tell the character of hwende vamwe vese vaingosekerera vamwe vachingonyarara vachingopteera kumashure iye ega charlton wende confronted mudzuri and asked him kuti iwewe wega haunyare here mudhara mukuru achena musoro uchinzi uri vice president wepati unoenda eh, kuzanu p f usina kana kuwawaudza iwewe you understand so what they want is they want a weaker secretary general for mdc pana hwende they fail to break in vatadza kumubreaker this is why vakuda kushandisa maemotions evanhu vemdc kuti wende musiyaiwo wende azoenda masiyaiwo muri kuvaona ari kuenda wende is there saka don't be used to break wende don't be used kuti muisirwe secretary general nezanu p f ipapo mirai nawende kana uri muchinja akakwana akabva nepati mdc kachara kwete kujoina unomira nacharlton wende because aratidza kuti masellouts ese he flashed them baba mudhara wamaiti baba abrahama eh, komichi uya uyo akabuda achitaura kuti all along i was spying on chamisa chiteererai statement yakapuwa natimovish achiti anzi vana komicho yayo kuti vatize kumdc alliance vakatiza hwende you understand ndopa munonyasoona kuti hwende is a hero now ndopa munongoona uhiro hwahwende because timovish ataura akati vana komichi vakatizana wende komichi akabuda aitaura kuti ora long was spying on chamisa that means wende akazviona kuti we've got a spy panapa why do you want to keep spies why do you want to keep spies in the party andiri kuona wende akatozviona kuti monzora uyo is a spy vanhu vakakambena monzora akadyiwa dai monzora akahwina usecretary general izvozvi zvitiri papi honestly people open your mind open your eyes people said i should explain open your mind open your eyes baba abrahama mundarawa moti morgan comish akabuda ega pachena haana munhu akambomuti taura akabuda akati all along

and when they did very very well to make sure that morgan comich leave mdc alliance because kutaura kwatiri kuita morgan comich kana aitumwa kuita spy on chamisa he was going to kill chamisa he was going to kill chamisa

ndakanzwa achitaura hanzi i was being used nahwende to fight vana comit its not being used by hwende but hwende knew that you were a sellout so he wanted you to tag your all other sellouts hwende ane information at hand yemasellouts ese and he made sure that they collide

kuti kana komichi aiti he was spying on the young man information yaaispire on the young man aiiendesa kupi information yaitorwa nakomichi which he yaakapupura ega nemuromo wake achiti he was spying on the young man akaiendesa kupi information iyoyo

so the only way that they can do is try to uh, emotionalize the situation kuti vanhu vari kutiza alliance because of hwende kuri kutiza masellouts vanobuda pachena vega later on kuti i was spying on, on chamisa and moda kuti hwende agare kana aona kuti panapa pari kuspaiwa panapa onyarara then moti muna secretary general saka tiri kuti isusu hwende ramba wakadzvanya thank atetegire tiri kutaura rona chale chaus hwende we are behind you ramba wakadzvanya chale kana chamisa akasara ari two newe tichakusapotai the majority of zimbabwe will support you vanoda kuenda endai vari kuda kuenda please go well go peacefully vari kusara vachasara nachamisa we will give you support and the Zimba, all zimbabweans are behind you saka all the sellouts are not comfortable around wende because unotoziva kuti kana watengesa information wakagara wakatasana nahwende unotoziva kuti panapa chabvondoka pano i like his character munhu wekuti you can't push him over kana mukada zvibhagera chale unomira kuti aiwa ngatirwei for the sake of the people of zimbabwe andini maona for the sake of the people of zimbabwe charlton wende will stand by you so this is our time to support charlton wende as secretary general takamboita masecretary general unoziva kuti zvine precedence zvinhu izvi vawelshman ncube was at one secretary general of the party vawelsh vakazviona zvandiri kutaura izvi tikukauya biti akaita secretary general of the party tendai biti akazviona zvandiri kutaura izvi ndakachitaura nevanhu ndikati unoziva kuti president vedu vataive navo vatsvangirai pakakiriyetwa this position yekunzi uh, chamisa aite head of opposition in parliament chamisa akataura akati its not job creation yachamisa ituda kana muchida kupa chamisa toite head of the opposition chimployer all the zimbabweans vapei mabasa kana vawana mabasa vaakushanda then i become head weopposition muparliament bo ndoziva kuti vanhu vezimbabwe vari kushanda vari kudya vachiguta as long as vanhu vese tine 90 percent unemployment motaura kuti you want to bribe me with a position in parliament i am not going to take up that post im sorry saka i don't know mazimbabweans kuti munozoda leader akaita sei someone who is standing by you someone who is starving whilst you are starving not munhu ari kuguta whilst you are starving vanhu they are living mdc alliance because vari kuda kuenda kunodya vachiguta what they are that why, why they came to the mdc they wanted positions

angapusha garwe ega muchitadza makagara kudzimba dzenyu you want chamisa to do it for you andini muriona so that those stupid questions i don't, I don't tolerate them i don't easily tolerate stupid questions kuti why kandichamisa push imi muri kuona takaenda kuelection tikabirwa maelections vachamisa vagara pasi neexecutive vakamepa away forward kuti by 2020 eh, zanupf ifanototonga nyika ino because they've rigged election vanhu vavaigara navo pasi vachitaura navo ndikominji ndimonzora ndimdzuri ndililian timovich saka motaura vanhu ivo mazanu pf are they going to push zanu pf out andini maona hanzi waichamisa wega mugabe akapusha naed here so sometimes tine vanhu sometimes ka ndopamunoona kuti muzimbabwe tine vanhu who do not understand politics who do not understand the politics they think politics is a film i still remember when arnold swaziniga uh, joined the politics akaudzwa nasylvester stalo narambo zvikanzi mukoma kwamaakuenda ukako hakuna fiction dzenyu zve dzekupfeka chirobokopo zveze muchitaku muchisimudza motikari muchikanda uko hakuna fiction idzodzo muri kuenda kureality and if you go kana kuafghanistan hakuna hondo dzenze kuti munosunga muchiri brr muchirwa vanhu vese muri wani imimi hazviitike kwamaakuenda mukoma makunofila reality andiri maona anzi even ed akapushirwa nepovho ndo zvatiri kutaura thanks ngire chamisa alone cannot go mstreet to push ed out ed had to use army

you voluntarily associate with a political party hakusi kubasa and saka tine malife ma, ma, ma, ma life politicians who think that they must be there uh, by hook and crook by hook and crook

Adyiwana mai Kore, she got frustrated. Uh, perhaps akaona kuti akasvika pedyo naChamisa pacho vanenge vachispire as she has said. Vachispire on MDC. Saka wende unoona vakomana wende indambozvitaura ngati wende ka akanamata anoita muprofita akana kunamata kumasowe mweya wamwari unodzika paari because unoroteswa mwana uyo kuona chaiko chaiko hwende unoona imbotasai vanhu vese who are haunted out of mdc alliance look at one kana vabuda zvavanotaura komichi said it on his own i was spying on that young man now mbuya lilian timovish vaakutaura kuti i've been haunted nahwende out why because wende akazviona kuti muri vatengesi because you cannot leave mdc and join zanu p f and you she rejoined mukateerera uh, herald kana mukaverenga herald kana mukateerera ztv she re, they rejoined zanu p f that means they were part and parcel of zanu p f before they left or before they were seconded to mdc dambudziko raiita kumdc eh, raita kumdc ndeyekuti whoever comes flashing money ndiye munhu anopuhwa position iyoyo mambobvunza here kuti mari yaari kuflasha achikupai aiwanepi why you guys can you take vafana venyu vasingakwanise kana kupfeka bhutsu muvatorere kuti orit mupana uyu ka tiri kuda kumuguruma aite member of parliament mdc muone kuti anopanduka here andimona

amboiwana kupi mari yacho yatisina isusu his flushing it vari kuuya vachitenga mapositions kumdc vatenga mapositions patinozodiscover kuti o oh, munzwa mundove pakuvamhanyisa vanenge vakubuda pachena andiri muri kuona so so what weare saying is charlton wende

kana muchinge maremova charlton hwende then forget about support yana shepherd juda kuna na mdc alliance tinenge taakuonekana i will just retire from politics and stay home hamumbofa wakandoa nchinzi ndajoina zanupf because ndenge ndaona kuti uh, there is we are fighting a losing battle

they tried to break him they failed they recalled him from parliament vachifunga kuti achaora mwoyo they failed to break his spirit hanzi ndiani ari kutengesa mapo varipo eh, vari kutengesa mapositions eh, unyasha what iam saying what iam telling you is from experience ndakazviona inini mudzuri paakaita meya of harare pakaflashwa mari dzikatengeswa ini ndakataura ini ndikaita enemy of the people ndikati munhu wenyu vamuri kuti kuti ari kudira mari achikupai mari muchiti ndiye munhu watoda meya iyeye ane mari hezvakaita sei munhu wenyu uya i don't trust him ndopakatozobuda mashoko ekuti even kuya kwake kumdc mukoma paul madzore ndovakatomuti mdhara uri kuitei kwauri and ive got vanhu vari kupedla manyepo hanzi po madzora ari kuejoina zanu p f so the, the problem is tine vanhu hanzi zanu p f yanetseka nachamisa yatambura nachamisa so what they are trying to do is to create a weak uh, secretary general for the party so that they control mdc vanoda kuvane vadada chinese style of politics yekuti opposition yeko kunocontrolwa negovernment it doesn't have an impact andiri maona so ndo information iri kutaurwa kuda eh, mushonga hanzi ari da kuenda kuzanu p f epo madzoro ada kujoina zanu p f bvondo ari da kujoina zanu p f tendai biti ari da kujoina zanu p f hanzi welshman ncue asiya politics akuenda kubasa hanzi ndapapaona mapaonawo ipapo so what we are saying is don't be fooled nevarakashi tendai biti vari kumuti akanaka kana ajoina zanu p f kana ari kumdc aiwa haana kunaka saka ndiri kutaura kuti guys lets rally behind charlton wende kana mabvisa charlton wende pausecretary general nekuti timovis ati ndatiza wende achijoina zanu p f mudzura ati ndatiza wende nokuti akabvunzwa nawende kuti nai mdhara wega iwewe autye here kuenda kuzanu p f kustate house wega chebundu akaenda kustate house wega hana yake hairovere timovis kuenda kustate house zanupf haijoinwe kustate house daukutaurirai ukatoda kujoina ipolitical party haujoine kustate house kustate house kugovernment business andini muri kuona you don't join zanu p f kustate house you join zanu p f kubranch kukwekwe chebuno ndokukwekwe unoenda kubranch rekwenyu wonojoina zanu yako ikoko you don't go kg6 unojoina zanu you don't go kunonzi ku, ku, kuti hmm. you don't go kg6 kunojoina zanu p f you don't go kustate house kunojoina zanu p f hakuna zanu p f inojoinawo state house lilian timovich is just an ordinary zimbabwean hatingataura kuti munhu wese anoda kujoina zanu anoda kustate house it means pane something that these guys did big for zanu p f not just kuenda kustate house kunojoina unenge wakupindirwa nani kustate house hanzi pomadzorese tried and tested vakomana vakamborohwa pake vakakuwadzwa vakomana veve hanzi joining zanupf is no no no no yuda but mdc should introspect on themselves we are doing an introspection this is why, this is why you see charlton wende is flushing them out because wende andoine information at hand it's a matter of time kungokuverengera uchita zvauri kuita kana time yakwana to flush you out you go vana timovis waenda zvaizikanwa zvavaiita hanzi vari kutambira mari dzamanzwa kuti vakatora mari dzepanhamo zvakaoma anoona saka hakuna zanupf inojoinwa kustate house hakuna you cannot go kustate house unojoina zanupf hazviite kana uchijoina zanu p f unoenda kumabranch hakungaende kuharvest house unojoina zanu mdc kuhead office haungaende kumba kwavachamisa unojoina unojoina mdc aa kana ndichigara inini kurungwe ndoenda mabranch rekwangu ndonojoina ikoko ndoriser from that branch andimaona you cannot join a political party kuharvest house or join a political party kunonzi kuchiko kustate house when you see people going to unonga wapapindirwa nani pastate house unenge wapindirwa nani pastate house eh, vando eh, mukoma kumbi exactly they were spying on mdc komichi akati i was spying on this young man ever since so these people were spying vachitengesa mazita ndopana ndichitaura kuna vanhu vari kuuk ndikati you guys you trusted tim vios paakauya kunoku and i'm so sorry guys i think all your names now whoever contributed youare on the hit list muzimbabwe unongopinda uchiti haa ndiri kumboenda kushanya kumusha unourayiwa vanhu vari kuuk eh, team verses put your lives on danger so the problem is munongogara mungoriwo vigilant because eh, hatichazivi uh, information yavakaenda nayo kunopa vanangwena because you cannot join zanupf kustate house guys kana usati waziva chinonzi state house ka hausati waziva zimbabwe road iya yamunoti seven iyaya yamunoti seven road iya yamunoti seven inoenda kuborodeo iya inoenda kualexandra park road iya inovharwa seven o'clock six o'clock manheru vanoivhara road iya panogara masoja ane pfuti panenge pakakomberedzwa nemasiya iwowo pane matawa masoja anenge ari matawa mamwe anenge ari mumiti mudenga umu pastate house vamwe vanenge vakakomba jurawo iya yestate house iya apa ukapfuura nemotikari yako kana kufamba netsoka vandombokukwesena kuti ndiwani iwewe uri dei pano just imagine an ordinary member wemdc anouya kuzopinda pastate pa, pa, pa house pa, unopinda urani iwe unopinda uri ani pastate house kana uchipinda pastate house pa unopinda uri ani because pastate house paye pane nyuchi pakambopfurwa rimwe benzi pastate house paye paye rangopinda ragara paye paye zvikanzi uri kudei ada kuuraiwa mugabe bapfudizarira benzi rikapfurwa pastate house paye paye gutu akataura ega nemuromo wake akati we stopped that young man to go to uh, state house saka uh, inini i realand asi paishanda bhururu wangu pastate house pai pai e, mazuva amugabe taipaenda ndiri muuniform tichipika pinda pastate house pai kuseri vekune kabhawa kwataigocherwa mbudzi taipapinda pastate house paye patiri muuniform tikaenda kuseri kwekukabhawa ketonogocha mbudzi iko kuya nane bhururu wangu handichatauri zita rake anga ari lieutenant papg taipinda paya taidzidza tese futi ndaive nemwe mudhara wangu anga ari meja papg taipinda paya pastate house paya uri muuniform unoziva unoziva reward hainzi reward marufu hainzi reward marufu hanzvadzi yagrace uyawo aive muciwo hanzvadzi yagrace mugabe aive muciwo ainzi reward marufu uyawo aive muciwo akambouya ipo pastate house paya manheru achida kupinda and una munyama wakaita manheru acho indaa ndakangogarawo zvangu motikari e, nabhururu wangu ndichingomirira kuti vaite hand over and take over yavo tiende kuclass taenda kuchikoro kwandaidzidza chiita risk control saka ndakanga indana angogara mumotikari kana kubuda mumotikari bhosi apabudiwe budiwe pastate house kunyange uri muuniform vandokukwesena kuti ndiwani iwewe uri mugajere uri mugajere wekupi unonzani uri kudei pano pg inototi kukwatura ipo paya uri muuniform ukwaturwe paya vanongoti guys tata this man endai naye andiriona saka ipo paya pakauya reward marufu anga akadhakwa nandakagara motikari so ndasikamuziva kuti ndiye reward marufu yavo akasvika ndobva apaka motikari pastate house paye achida kupinda saka pakauya musoja wekupg vanouya paye paye obvunza ndiwo anori kudei hanzi uniform yeugard jere kustate house ehe hako handiti kustate house kwacho eh, handiti kunoshamisa chiko nainoma kuno panoshamisa ichi pasera ndomuziva kustate house yese ndakamupinda ndomuziva memo panoshamisa izvozvo ukatoenda pane magadhijera anotoshanda ako ndopaziva munoshamisei mustate house uniform yako yechigadhijera iyo ndokukwesera ndokubvunza ndiri kudei pano uri mugadhijera uri mupurisa ndokubvunza ndiri kudei pano kwete ndaitora friend yangu ini ndaitoendawo kuchikoro nefriend yangu handichatauri zita rake anga ri lieutenant ipo paya anga ri lieutenant ipo paya handichatauri zita rake bcause ndikataura zita rake ndingakuhwasa mwana wevanhu ndingakwazisa mwana wevanhu ipo paya vazhinji vafanira vatakadzidza navo ndaita ndogara ndichiratidza vanhu taita eh, inonzi risk and loss control eh, ndo diploma randaiita iri kuzimbabwe institute of management saka ndaidzidza naye mfsa aiitawo diploma same uh, diploma irori rerisk and loss control handichatauri zita rake ndingakwasa mwana wevanhu kana aripo e, reward marufu akatsemurwa mazenya ndakatarisa ipo paya takutoenda tatopinda motikari takutorova pasi zvikanzi yuda unomuziva here mufesi watachikiya apo ngaiwa zvikanzi hanzvanzi yagresi anonzi reward marufu is bully anda kungoya achingopinda ipo paye paye pane security shepard pari tight apa ando pari tight andiriona pari tight pane security iripo haungangoyo chindiri hanzvadzi yagrace otopinda vatsemurwa mazenya ipo paya reward tikafa tikaputika ido nekuseka tikatorova pasi tikaenda kuchikoro eh, handichatauri zita rake ngakuwasa mwana wevanhu ndikana ari kuami akana achiripo kuami kwacho anobva atonzi o oh, maito ndimaiwirirana nashepard bcause hanzi munhu wese aiwirirana nashepard yuda ari pachitigu izvozvi saka ndingaise mwana wevanhu pachitigu anditi maona but nyaya yatiri kutaura pana ndeyekutaura kuti political party anotengesa data rose remdc haa vakanotengesa vakanotengesa data saka va ndosaka mubvunzo vana achida kubvunza ndewekuti inini mugajere kuti ndipinde pai pai ndiri muuniform ndaitokwesenwa uri kudei pano ndotozotaura kuti aa ndauya nameja ningi andiriona ndauya nameja ningi e, eh, tiri kuenda pakati tiri kunoita zvakati kana ndauya naleftenen ningi tiri kuenda pakati tiri kunoita zvakati meja watozoya kutaurira handii ndinaye ndondi upinde paya aupa papindwi apapindwi zvongopinda zvengwa maipinda izvazve pastate house aupindi vanoda kuziva kuti ndiwani wabva kupi une appointment here chii chawainga uri kudei andoona bcause president vane ofisi yavo kumunhu mutapa uko kanoda kuenda kuofisi yapresident kumunhu mutapa uko wondotura protocol yacho wotoenda ikoko you don't just go there and zvafanira you don't just go there pane zvinhu ine protocol the way you go there you don't just do mangosvika pastate house ndauya kuzojoina zano wanzi tauya nambuya lilian timovish president vari va, panze apa varida kujoina zanu p f pastate house that will never happen that will never happen its not eh, zvongoti unongosvika ndini blessing chebundo ndakambodya munangagwa kukwekwe ndauya kuzojoina zanu p f muharare mune zanupf head office mune zanupf kuti zvine kuroton roko kuna samora kune zanupf head office kuya kuya head office haisi kustate house you don't join zanupf kustate house saka wana wakuzodaidzwa kustate house wakuentertainwa kustate house unenge wakutononzi makorokotoi e, tatenda vana mudzuri vakaenda vakabvunzwa na wende nachale iwewe wega uri one pamakarwe hauzwanai kukurova here akati inenge ichirovei handityini adidi when you are flashed out maakuridza mhere saka ndiri kuti kuvana vemdc machinja this is time yekuti let's rally behind uh, charlton wende these people they fail to break him they fail to break him hanzi utengesi hwavo ndiho hwakaita kuti vatambirwe vari kufunga kuti vakafarirwa zvitu they don't know kuti vari kutoonekwa neutengesi hwavo e, ndozvandakataura nezuro ndikati e, dai vari mazanu p f vanhu vaye vaya nekutengesa information kwavari kuti ingadai amakuva zanupf inouraya hanzi blaz hamuzivi peter madziwana aive mugajere kuchikurubhi panguva yenyu e, eh, madziwana zita ndoriziva but e, tatakawanda pachikurubhi pakawandwa pakawandwa zvisingaiti kushekisheke house e, ukatoenda ikoko kuzanupf head office ukatokuenda ikokuya unotoshungurudzwa kunzi ndiwani wabva kupi uri kudei pano imagine wozoenda kustate house kune all state security all state security iri paya hmm. but kushekisheki uko ukatoenda unoshungurudzwa muchishekisheki mekuti mupinde unoshungurudzwa paya wozoenda kustate house wongosvika wongonzi welcome kustate house big up wauya big up ameno eh, kuti ari kupiwa chigaro chipi kubranch here kunational kana kuti kuchi kana kuti kupolitiburo we don't know hanzi if chebundo eh, hadiko mdc was sold out mm, who is clean eh, chebundo was just a trade unionist jimmy james and uh, that guy i don't think he had uh, mdc at heart because those people with mdc at heart vazhinji vacho vakaona kuti zvepolitics zvanetsa vanongori nyarara wogara kumba tine vanhu vakawanda sterek vatakatanga navo musangano wemdc which we no longer see vakangogara kumba they are just waiting for their opportunity for a good example yana musundire vaya vakangonyarara vagara kumba but hazvireve kuti havadi political life havadi limelight they need limelight they need political life but vanoona kuti hatitengese the struggle andiri mona because what i'm saying here uh, i've been requested by people to, to clarify certain issues regarding public matters

as you see now the party is reorganizing itself vatengesi they are being flushed out hwende ari kuzviziva and hwende akavatsika kunzi saka nyaya yapo ndeyekuti vari kuona kuti munhu ari kuvatadzisa zvavanoda kuita ndicharlton hwende so the best thing is kuchokonya hwende kuti vanhu vabva vati hwende akaipa hwende akaipa vakaipa ndiwe unonojoina zanu ndiwo ndiwo wakaipa waflashwa out nahwende hwende akakuona kuti youare spying on chamisa and uh, he flashed you out andimona and they will dis dispose soon uh, they don't they don't know unoona takamboita amai vainsekesai makwavarira hapana asingavaziva amai vaya takarohwa nekurohwa muharare timhanya kunonana mabvuku tichikambenera mai iyaya kuchiite executive mayor weharare two months a ah, executive mayor weharare takaona vapfeka tshirt yezanup f kuhirozeka mai vai vakutomhanya vachitozvii vakutonzi welcome, welcome back kuzanu just imagine kuti takapusa sei takapiwa munhu wezanu pf akauya akaflasha mari makwavarara vanhu vakamhanya vaka ndo candidate yedu ndo candidate yedu heyo tamupikedza executive mayor two months down the line vapfeka t-shirt yezanu pf vakutotsvodwa namugabe you understand wende ndopandota wende iyo isimbi iyo thanks uh, thanks owen wende isimbi they try to push him he refused information yavari kuda yavari kuda vari kuinyimwa vari kuishaya they fail to buy hwende now they are trying to decampaign hwende kumeka shuwa kuti vaisa secretary general ari week machinja ngwarai if you don't be clever ipapa muri kuisirwa eh, munhu wenyu handisekesa imbwa yemunhu unoziva kuti tsvangira yakasara akati ha ndarasibogera akati ha i think de iroro tatakagara kuharvest ndandiri kuharvest house musi wacho i think ndakaona mudhara tsvangira aishamanzi ha mudhara muri kuti ha makwavarara wainda tichiti ha and nemutemo yaivepo we couldn't even recall makwavarara uh, from being a mayor atitiwaona aenda nachombo kwete kuti akatengwa nachombo anga agara ari muzanu he was she was just an implant mari dzaiuya nadzo achipa vanhu achiti he ndiri vhoterei makwavarara aiti kana kune rally aikutodzai ndiri kuprovidai motikari just imagine kuti anga nemari yekuti aiprovidha mari madistrict ma, ma, ma, ma kuti dirai fuel motikari dzakandiri kutumirai huyai kurari kwakati takatadza kufunga kuti mari iyoyo ari kuiwana kupi andimona takatadza kufunga kuti mari iyoyo ari kuwana kupi andii muri kuona saka nyaya yatiri kutaura panapo ndeye kutaura kuti vatengesi ava they are being flushed out nahwende hondo yatarisana nahwende yaye kuti muchine vamwe vacho varimo and hwende anenge ari kuvaziva saka these varimo vacho yava ndovaakuti hahwende aite hai hwende aite hwende aite hwende haaite ari kunzi hwende haaite chii chaari kunzi hwende haaite chaaita chii you understand so mdc alliance kana kuti hwende tikataura nyaya yahwende hwende himself is well organized hwende himself um, ari kushandisa maregulations of the party hwende himself is on the right part saka zvatava kuda isusu is let's voluntarily support hwende let's support hwende to the last drop of his blood they have failed to break him ndiye secretary general wamoda ndosimbi yebasa iyoyo ndosimbi yebasa hanzi namukoma owen its high time we invest in our intelligence definitely we have, but we need voluntary people problem ndeyekuti those voluntary people futi tikavabatsira eh, vanenge eh, vakuingwa nekuseri vachibhadharwa eh, kunzi tipei information vakuita sakomichi wekuti i was spying on chamisa or along but what i sure zimbabweans is wende is on fire

vana komichi vakavhoterwa nevanhu 9 mumdc mdc yekwakupe eh, vana komichi vakavhoterwa nevanhu 9 douglas monzora akavhoterwa nevanhu 800 kuhicc akavhoterwa nevanhu 800 kugwero akaita vanhu 800 that figure does not change come national election you won't go above 800 andiri kuudza nyaya ndiri kutaurira saka let's rally behind our secretary general ndiri kunzwa vanhu vaitaura hey, rebrand chinjai zita hamupisi imba nekuti mapinda nyoka kana mumba mapinda nyoka motorana machai nyoka vana charlton hwende vanoziva kuti nyoka inorwa papi varume vakuru unozati kuna varume vakuru panapa kuti kana akanzi mumba mapinda nyoka haazive kuti nyoka inorwa papi saka tine rombo rakanaka tine munhu anonzi charlton hwende anoziva kurwa nyoka mkoma yuda muri wangu melus how are you charlton hwende unoziva kurwa nyoka hakuna munhu anonzi baba pamusha asingazivi kurwa nyoka ukaona usikagone kurova nyoka usati wababa pamba mibobo inopinda mumba saka charlton hwende uyu muchengetei because anorova nyoka he is destroying varakashi king jimara charlton hwende ukaona vanhu vese who have been haunted out of mdc nacharlton hwende they have got skeletons in their bog charlton hwende akameka shuwa kuti morgan comich watiza mdc hapana kumboita aday comich watiza mdc alliance akabva ataura kuti i was spying on nelson chamisa or along then vanhu vakuti charlton hwende ari kudistroya party ari kudistroya masellouts ari kudistroya varakashi ndosaka muri kuona munhu achiti kana atiza hwende aita flash out murakashi unomhanya kunojoina zanu zvinokuratidzai anoenda kustate house unojoinira zanu p f kustate house hakuna zanu inojoinwa kustate house saka zanu p f iri tozviziva kuti mumdc alliance muna secretary general who can not easily be bought pavakatouya nemasoja nemapurisa vachitora harvest house the only person who went there to confront them was charlton wende vamwe vese vanga vakarara mudzimba dzavo vese vanhu vanga vakarara mudzimba dzavo charlton wenders the only person akamuka akamhanya kuharvest house akanoona harvest house yakakombwa nemasoja nepresidential guard yakakomba ikoko namonzora ariko saka munozoda secretary general akaita sei charlton hwende akamuka kumba kwake akamhanya kunoona harvest house ichitorwa nemasoja akaita vhidhiyo yamakaona mese achivataura kuti pfutseki mani saka muri kuona munozoda secretary general akaita sei pamaofficials ese emdc ese hapana akaenda kunokonfranda masoja achitora harvest house kupa kupa kupa munzoro it was charlton wende mukatarisa pavhidhiyo yaaibvunza mudzuri kuti mudhara iwo wega wayo haunyari hautyi here ndicharlton wende ukaona una lilian vakuchema vashaiswa mukana kuwana information yavanoda nacharles wende nacharlton wende saka i don't know

handiti maona saka so far so good with charlton wende so far so good with charlton wende let's all rally behind charlton wende ngati ranei behind charlton wende varume its pointless at this juncture kuti hanzi charlton wende ari kurwisa varakashi mdc alliance mdc supporters vavo vanzi rwisai charlton wende ngatimbozvimirai izvozvo regai charlton wende aite basa rake ndiceo of the party

let's ensure that hwende gets maximum support to make sure that varakashi's life in the party is miserable let's rally behind charlton hwende ndozvandiri kukumbira kuvana vemdc kuti mese vana vemdc let's rally behind charlton hwende because he has made life yevarakashi miserable in the party and varakashi they've got nowhere to hide except to go back and say ndadzoka kuzanu pf kwamakandituma kuna chale hanzi kwamakandituma vakuudza mabhosi avo kuzanu kuti kwamakandituma kuyaka kuendwe kuna charles wende kwasiyana nenguva yaye kwaive nabiti kana nekwaive nancuve uyo aripo chikirimbani chinobopa unochaya nyoka ukaona uri baba pamusha usingagone kuchaya nyoka varume vakuru panapa nyoka ikapinda mumba ukamupa chimuti hatozivi nyoka inorohwa papi unototemwa kurumwa nenyoka yauri kuda kuuraya saka charlton hwende ngatimupei masimba

couldn't zanu pf is pulling out all its agents vari patit nahwende atete ani vari patit ipapapa ka ngatingonamatai kuti vasauraye hwende because the, hwende made their lives miserable mumdc this is why you see vakubuda vachita barara mhanya

ona bhiza ri wop wop wop wop wop taimakwira ka mabhiza ndaitobvunza blazi wangu musi wekati ko bhiza rangu richiriko here apolo ndaiti kana ndiri pana apolo ndichitendera una na mabvuku ndiri pa apolo ndaiti mbosvika pandaiti panapa ndakuda kukenta kurwa kentering pana nebhiza ayayayaya saka ndiri kutarisa uh, the way that they are kentering out of the mdc alliance the state agents unotapirirwa kana kuti uh, thank you uh, charlton hwende mukasatenda hwende apa pati yanga yainda imagine kuti douglas monzora wanted to be president wemdc alliance guys eh, eh, douglas monzora wanted to be president wemdc alliance imbozvifunga amai lilian timovich vaakuzanwa wanted to be vice president wemdc alliance motanzi huenda haoni kana ndimiwo munozoda munhu akaita sei well done charlie we are supporting you we are behind you hanzi we agree and appreciate simbi dzedu dzebasa haiwa huenda akaona kutaura kwati kutakadai shoti amai timovich is vice president pana amai kore kutaura kwati kutoita izvozvi ingadai lilian ari vice president wemdc imagine imagine hanzi mukoma hwembe vangwarire kunyudzwa nezano vangwarire eh, chale chale eh, ameno kana achiita zvemahure bo zanu p f inokunhonga nekumahure but i doubt kana achiita zvekumahure because heis eh, decently married that means zvaana rep case izvozvo ah, handifunge kuti zvinomuwana but he has just to be very careful because they fail to break him next thing is that they will arrest him and they say rape tese isu takamboenda nemarepe isu taisvitsa maoko tichibata tichidanana nawo wobva watonzi anzi warepa iwe uchidanana nemunhu andiri maona haa ah, hustas ndakurira ini handamboenda kuzanuka ndakurira memdis chale zvaanenge achitondiudza nechitoziva ndakurira memdc ndakazvarwa memdc ndakurira memdc handina imwe political party yandoziva kana zanu p f handinei nayo saka nyaya yatotaura ndeyekuti eh, vana vezimbabwe kana kuti machinja let's be let's turn ourselves from being dormant members of the party let's be active 2023 is not far chigubhu chiri kusukwa ichi state agents are going lilen uyu anyadzisa kusatyo kusatonyara shuwa haa hakusi kunyadzisa isache handi makanzwa zbc ichiti they have rejoined underline word rejoin iyoyo ndo inotaura munhu akaita sashepard yuda ndikanzi ndajoina zanu p f nhasi inenge iri breaking news because i've never been part of zanu p f so it will be like breaking news kuti breaking news shepard yuda join zanu p f but kana ukata rejoin its not breaking news its just like you, you, you have ended your mission kwawanga watumwa then you are back home anditsvangirai zvaakabuda mumdc he didn't join ndo nyaya yacho atitaura kuti vatsvangirai 2005 mutambo wakarema eh, pakagarwa pasi vatsvangirai vakanzi ngavadzingwe eh, vakadzingwa 2005 chebundo is wrong kupe is wrong monzora is wrong lilian is wrong hatisi kutaura kuti vari wrong ava we are not saying vari wrong what ian what we are saying is vari kubuda vachitaura kuti they were spying on chamisa vava kubuda vachitaura kuti they made sure that chamisa won't be president of zimbabwe they saka I, I, we are not saying they are wrong because they fulfilled their mission vakatumwa vakatumwa hanzi 2023 forget maybe yeah obvious uh, nduma 2023 as things are standing now is we cannot forget it because we are strengthening our party andoona chiripo ndichangoti zanu p f ngaingoita free and fair election uone kuti inorohwa sei uone zanu p f inorohwa sei tarisa marovero ataiita zanu p f pa 2000 2002 2008 2013 uone kuzvamburwa kwaita zanup yeko andiona uh, eh, chamisa eh, is just eloquent not, uh, not arrogant is just eloquent uri kuona chakarwadza ed chamisa vakamucreatera position muparliament chamisa akataura kuti its not about nelson chamisa don't create employment for nelson chamisa create employment for zimbabweans saka handizoti mozoda leader akaita sei e, muzimbabwe mune dambudziko one rekuti if you are eloquent people think you are arrogant so they don't know the difference between being eloquent and being arrogant kuramba kuti aiwa inini handisi kuda zvangu kuramba kuti inini handisi kuda hangu position yamacreator dai matora position yemacreator mabasa